Abo ke tin e onor. Yes. Siai ta wak. Yes. Siai ta wak. Yes. Here we go. Ok bou palita marein. First time. Sigur. Let's try something new. Yes. Djinelly, ma puntra bo pa hasi esaki pasobra bo ta bezig ku un pelikula. Korekto. Bo por konta mi algu dj'esei? Sigur, mi a, ya, despues di e workshop, efe tayer ku mi a hasi serka bo, ku ta Develop Your Own Film, mi a krea un konsepto di un dokumentario. E na bai asina, bon mi a haya un bon reakshon ku mi a disidí di, ègèlèk, bai tras e produkshon di e proyekto. I awor ki mi ta den e fase di produkshon pa e dokumentario ku mi ta bezi kuné ku ta yama Through the Lens of a Street Photographer of Aruba. Algu ku fotografia pero. Si, e ta un proyekto dediká na un, ya, ku e tema di fotografia. Dus e ta bai dokumentá un persona ku ta hasi fotografia, den e kaso ki street photography, i nos ta bai kapturá un tiki di su bida i konta un tiki di su storia kon e na kuminsá kuné. Pero ya, en general e proyekto ta bai over di su fotografia, su práktika di fotografia i kiko e ta hasi komo fotografo. Den e kaso aki mi ta papiando di Desmond Rederstap, un persona ku mi mes konosé pa hopi aña, pero mi sa ku e ta hasiendo street photography pa hopi mas aña promé ku mi a konos'é. Mi ta kòrda, mi a gusta bo pech Na final di e workshop masha hopi mes, dus mi ta contento cu bo bo a dicidi di sigui cune. E workshop a yuda bo bo di, pero den ki forma el a yuda bo? Con el a yuda mi? E workshop eigenlijk a siña mi con pa structuradamente Krea un dokumentario. Esei tin yaber ku e ins en outs. Dus, komo produser, kita bo trabou. Komo skripwriter, ki bo ta spous di hasi. Komo DP, ku ta esun ku ta hèndel èigelik e kámara, tur esei. Kosnan ku mi no tabata sa por mi, ku tabata parti di e dokumentario. Ama semper pensa, produser ta hasi tur kos, òf dairektor ta hasi sierto konan. Pero èigelik si bo a bon awo kuma siña ku kada persona ku ta parti di e tim Komo un trahando un firm nan tin nan tareanan. Esei ta algu ku mi no tabata sa. I pa bo koordiná tareanan bo mester ban bisa un bon produser su tras, un bon struktura su tras ku mi no tabata sa por mi ke esei. Dus mi ta kere pa medio di e workshop mi a siña kiko ta enserá Crea un film pero no solamente cre'é visualmente of creativamente pero e cos su tras cu ta e parti di structura, e planning y e tareanan cu ta ta parti di dje tambe. Dus e masiña hopi den e filmmaking workshop. Anto kico bo mes awor ta bay haci den den e e documentario aki Through the Lens? Ya, pa medio di e workshop m'a siña tambe cu mi persona M'a kuminsá m'a pensa ku mi tabata mene un director o mi ta ta e filmmaker, pero eigenlijk m'a sinti mi mes mas konfortabel ku un producer. Mi ta gusta koordiná kos, mi ta gusta pone e toolsnan available pa asina huntu nos bai krea algo, dus awor ke a'ma Tuma e tarea como producer, e main producer, pero tambe director, pasobra mi tin un vision, mi sa con e cos ke mustra. Anto e ora ei p'esei mi a pone mi mes como e dos tarea ei. Ma laga awor mi tin a trabando cu un team cu ta un script writer beforbel cu ta haci e script writer y mi tin un persona cu ta haci e DP cu ta ect handle tur cos di filmacion. Entonces ei ta e mi a tuma e tarea awor ki como Bisa daire am producer sei ta mi main am tarea ku mi tin awoke dus ami ta konfortabel ku esei tambe mi ta kere esei ta èg algu pa mi. E producer por ta kreativo tambe no hopi hende ta kere producer ta plaka so no no bo mester a sa di di film pa bo produce bon i bo por traha hopi kreativo no hopi nice pa tende esei Awor, bo ta bezig kaba, bo ta un di e promé proyektonan ku a sali for di e workshop ku ègt a sigui i bo tin algun partnernan finansiero kaba, bo ta buskando mas, kiko òf kiko bo ta buskando ainda pa bo logra i kiko bo planning ta? Wel, a trobe budget ta parti di un film project, bo mester tene bon hinká den otro, ma dediká hopi tempu tambe durante e workshop. Mi a haya finansiamentu di Prins Bernhard Fonds ku ta yuda mi super bon pa harti pa hasi bastante parti di research i ami komo producer tambe pa logra haya e planning haya e tools nesesario pa mi hasi e trabou, pero mi a haya tambe di UNOCA ku ta sostené mi pa asina mi por cover e expensesnan di e hendenan cu ta parti di mi team. Awor aki nan mi ta buscando sponsorsnan cu por yuda mi a loca a cover un parti di e ban bisa e e como ta bisa e facilidad of como ta bisa e e trabounan banda di e trabounan cu DP producer etc ta haci ban bisa un Cover gasolin bijvoorbeeld pasobra nos ke mester bai na locations. Esei ta un production costs, no? Esei ta production costs, entre otro. Kosnan asina chikito ku eigenlijk por anadi na e proyekto. Mi ta buskando awo aki un mas o menos un mil sinkoshent florin pa asina mi por kaba ku anto zòrg pa e proyekto ta bon kalidat. Pasobra mi mester esei tòg pa mi garantisá ku tur kos ta bai volgens planning i e ta. Bisa e ta e ta yuda mi tambe pa e kos bin na un bon kalidat. E mi ta suponé esei ta e mínimo ku bo mester. Si si bin mas tambe ta bon. Semper e ta bon, mi ta kere si semper e ta bon e ta yuda mi pa aloká sierto fondonan na kosnan mi por dedik'é el kumpra kosnan mas bon i ku ta yuda mi tambe den mi produkshon. Pero awor ku e mínimo ku mi mester ta mil sinkoshen Tog pa mi cover cierto expensesnan di produccion. Y si tin hende cu kier apoya bo den esaki, bo tin un manera cu nan por comunica cu bo? Sigur, mi mag tin pone mi number? Si, si, si abo no tin problema con e, nos ta pone on the world wide web. Sigur cu si, mira, mi number ta seis seis un shete seis shete un, e nan, ya, hendenan por conecta cu mi, tambe mi tin mi Facebook page Ginelly y mi Instagram page tambe cu ta Ginelly. Nan bo por ya conecta cu mi. Banda di esey mi ta bay traha un Facebook page specialmente dedica na e documentario aki. Anto e nan bo ta bay haya sa tambe e proces di e con wi ta haciendo e documentario. Dus bo ta bay sa bo ta haci cierto potret, kico nos ta bezig cune. Pa asina e personanan cu ta duna e sponsor sa tambe, ok, nan ta bezig cu esey, nos ta bezig cu esey. Si. Hopi hopi nice. Well danki Sí. Mi ta spera bo Corazon e tin algo mas cu bo kier a bisa. Ey no, danki pa mane Mindy. Nos a test out algo nobo. M'a spera cu nos a graba. Sigur, mi ta, mi ta spera. Ma segun mi m'a primi record. Ok, ok. No, ami ta kere, pa mi, mi ta gradeci bo persona tambe cu mi por a participa y mi por a siña tur esaki. Mi ta kere. E ba geef bo mes op, a registra. Sí, y, pero mi ta kere cu e guia tambe, mi ta kere. Bo a siña hopi di bo persona e knowledge ku bo tin i tambe e seriedat ku bo ta tin den e lèsnan. E no ta algu ku bo no ta keda sin kumpli. Bo ta bai kumpli i Rebecca ta bai guia bo pa bo kumpli i bo tin ku hasié bo esei ta bai yuda bo krea bo yega una amitat tambe ku bo ta ègt bai krea bo produkshon na Aruba. Dus mi ta kere Sí, ami ta invita tur hende pa sign up pa e workshop y sigur cu sí, gradiciendo bo pa e apoyo y sosten. No, abo mi ta gradici bo pa participa y echt cu bo ta follow through, esey pa mi ta e satisfaccion mas grandi cu mi ta wak cu echt esaki ta bay un caminda y mi ta spera cu fin di e aña aki nos por wak e producto final. Sigur e ta bai a mita e produccion of e pre-production aki ta caba eigenlijk na augustus y nos lo tin un teaser pa mustra Aruba completo kico nos a bezi cu ne. Sigur cu si. Hopi nice. Danki. Looking forward to that. Masha masha danki. Alright.